Mama. Me yɔ fo gã, ebe le gbɔgbɔ ge, aka ɖe me nɔ le se. Nu ka ta ne yɔe ɖo? Ne be fia gavi ne le si ye wa gava zã. Eh? Dɔlele ya ti kɔ nam. Ne me kua nyɔwo. Vɔ menye be Mawu malɔ̃ be maku o. Mama nɔ te nyama.
Nɔe te. Mele kuku go, ok? Na ne míakplɔe ɖe UHU gbɔ. Meka ɖe edzi be nàkpɔ dɔyɔyɔ le afi ma. Amewo vana afi ma va kpɔna dɔyɔyɔ. Woɖa koa ŋusẽtɔe lo. Vɔa nèdzo gbé.
Megbee nɔ be megagblɔ nya ma ke o. Mexɔ Mawu di se. eye Mawue mísubɔna. Ne Mawui nele dziƒo mayɔ dɔ nam oa, ke mama ku boŋ. Mama leke le fɔn ɖo? Ada leke le fɔn ɖo? Daga o ju we zɔn. Yoo, mama. mama leke le fɔn ɖo? Me fɔn enɔ wa ɖe? Efɔn nyuiɖe. Ɖe le nu atike wawa? Ada mama nu atikea. Ao, vɔ ele nugbe. Akpe na nuɖuɖu yi nekɔ va. Mama. Mayi ma ku asiklɔ sia va nao game nate ɖu nua okay.
Mama, ele be nanɔ atike wa num edzi edzi. Medi be natrɔ tite le afɔve dzi eh. Oo, kuxi kawoe nye ya ma eh. Nɔ maxa mele yiyim o.
Wé zɔn mé do gbé. Me xɔ gbele ke le fɔn ɖo. Me fɔn. Da fla tse dzi dé ɖé.
E dzi dé a.
E yi da aƒe le mí tsi aɖe dome ye nye sia. A a.
E yi ɖe kɔƒe a. E ye ma yi ɖe kɔƒe. Ɖeka ɖe dzi.
E nyɔ akpe nɔ kaka. O Mawu, kuxi kae wonye esia me mele ma? Egamamlɛ ne le asinye metsɔ ɖu ʋu va afia. Kple susu be ne meda dzo la, na ŋuɖoti. Ye ma esia wobe dzoe ɖaƒe. Nu kawoe nye esia o? Ẽ? Ɖeke wòadzo nenema? Maklam tete be yele aƒe yim a? Mawu, nu ka wògbe mele esia? Ah ah, Ada. Ɖake eɖe asi le ŋutinye tɔ mava yi klɔe le aƒe mee. Ɛɛ, eye koe mɛ, meɖo la klɔ gasiɛɖa me. Akpe lo. Akpe nɔ kaka le ɖiɖi dɔ kpɔtɔ na mɛ ma. Ɛm, Ada. Kuɖe nɔ be doa ŋua, nèkpɔa? Nye kple nɔnye míelée kpɔ, ye míewɔ susu be ele be nàkplɔe ɖe ame agbetɔwo gbɔ. Eakpɔ dɔyɔyɔ le afi ma. Fofowò yi nèle dugã me ŋutɔ hã, ega mele si kaka wòakplɔe kɔdzi adodui ɖo lo. Dadanye, nye kpɔ mi nye nyi ɖe bena nyɔnu ma enɔ nyea tome tri nɛ ale gbegbe. Egbe be mayi o, ebe ne Mawu mate yɔ dɔ na ye oa, a, ekema Mawu nekplɔ ye dzo faa.
Mawu koe ƒo ta na nuɖesiaɖe. Amagbedala ŋutɔ hã Mawu ko yɔm wole. Amagbedala ma kpena ɖe ame ɖesiaɖe ŋuti le kɔƒe ya me. Kpɔ na magblɔ nɔ. Kɔƒe yiwo ta ɖi mía ŋuti ŋutɔ hã wova na egbɔ va kpɔna dɔyɔyɔ. Eye wɔna dɔ na ame ɖesiaɖe. Ye wa yɔ dɔ na nɔwò ŋutɔ hã. Ok. Magblɔ nukunu nya yike me se na wòa?
Ẽ, gblɔe nam. Kpɔ.
Mese be na. Pasua ɖe. Etso wu Moise va xɔna ŋusẽ le Iraku gbɔ. Yes! Ye ŋutɔ ƒe tsɔtsi me tɔwoe kpɔe le afima. Ye nya ka gblɔm míeva le ku ɖe nɔ eya ŋu? Ẽ?
Dadanye, ènɔ nye be magate subɔ mawu bubu aɖeke tsɔ to vo na Mawu ŋusẽwo katã tɔ? Ewoo alo nyeo, mímate trɔ nɔ nye ƒe tamesusu o. Ɖo ko míanɔ te kpɔ fofonye ne wòava. Magblɔ nɔ be ne le nu ma dzia la ku loo, anyo be nàgblɔe nɛ ne wòase eme. Edɔ mayi lém wòle ame dɔgbaloe o. O Mawu nye, agbe ke menye ya mele, wamenɔgbenɔnɔ kawoe nye ya! Eyawo katã le lɔlɔ̃ ƒe ŋkɔ me. Eyawo katã ɖe nui ŋutia nyemedi la flu dzi dedeem o. Kpɔ ale mele aya dom na ɖokuinye ɖa! Egavi ene le asinye metsɔ ɖo ŋu vɛ ma. Afɔ zɔ ge mele kaka atrɔyi ɖe sukulu efia. Yedze ve konye ge ne le asinye. Ne me suku kaka kpe efia dzi dela va be ya biɔ tanyea. Ye mia dzi ɖeviwo mia ye mia dzi ɖeviwo ye mia ganɔ ya ɖum nenema. Enu siawo katã ti kɔ nam. Menya nui mawoa? Mayi ɖe kɔƒea, ye manɔ te, manɔ eƒe ŋku dzi kpɔm, ye magblɔ nɛ be nyemegale eƒe kadede dim ke o. Nu ka wònye? Oo, woadze mí nesie.

Bebe deme abe ale me gblɔe tsã, ŋkɔe nye Thomas. Nane maɖi o da ɖe, wɔ amenuveve ma nam. Hm?
Amenuveve lo. Amenuveve gbalo lo. Dam ɖe rɔnpɔe ma Yesu. Haha, maɖi o ɖe afi ɖesiaɖe le dzia. Midzo.
Tɔgbuibuŋkububutɔ, míedo gbe
Miawoe zɔ. Tɔgbuiwo be ŋku. Ku ɖe vinyewo tae lo. Wo hã wɔ sɔm dzi wo balo gɛ ba. Abalo gɛ ba abalo gɛ ba please.
Megatsi dzi o.
Iwe tsu nya nu itae ne le ati ya ɖo. Ekpɔ nu ɖesiaɖe yi ke le tsɔ va nɛ a.
Baba nɔ baba ɖe nɔ baba.
Yi nave kplɔ viwo va afia. Wo kuxewo nu ayi to.
Tɔgbuiwo be ŋku. Tɔnye ato vo. Eku ɖe nɔvinye ŋu ye. Ele kaka dugã me. Ŋ, naneke mele zɔzɔm nɛ o. Medi be nàtsɔ ŋkuwò de eƒe agbe me. Ɛ. Meɖe kuku nɔ menya be la te kpe ɖe ŋu. Kpe ɖe ŋunye amegã, tafla tsɛ kpe ɖe ŋunye.
Iwe tso ŋusẽtɔ gã. Ese wo konyifafawo. Tukaɖa mele afi ma o. Woagblɔ na nɔviwòa ne wòava Iwuetsu ƒe ŋkume woava ɖo gbe. Ŋ! Yeƒe bisinɛsia la ɖe zɔ. Makpɔ alɔ la xɔ ga o. Oo, akpe loo! Akpe na wò, tɔgbe ƒe ŋku! Akpe nɔ kaka! Akpe míabiɔ mɔ le gbɔwò.
Ɔ mali ca azikpe nyɛ ya nɔ anyi.
Mars, ma fi yi yim me lea nyi ya o. Me gblɔɛ nɔ can va yi. Me nya ne nye be ne hlɛn agbalɛ kɔkɔɛa, na dɔɛ djesi bena Abraham kpena ɖo Mawu dɔlɔwo nu. Ene na wo nuɖuɖu kpakple wain. Ta amedzila na wo nuɖuɖu kpakple wain. Ẽ, tɔvinye, mekpɔ be ele be maɖe asi le mia ŋu. Va kpem le afi ma ne nye be ele ewɔvɔa? Yesu be enyi, Wotɔ wo ma. Kaiman. Oo, Ɔmalitsa, menya ale le dze tugbedzɛ le ŋkunyeme ɖo. Meka li ke gbea le xɔasi ɖo oa? Mele gbesɔsɔ be matu fe ɖe ta.
Vɔa ele nam be mayi ɖa ƒe egbea, ɖa fla tsɛ. Menya
ke nukae matsɔ va na wò.
Hafi le wò koklɔawo nane ti. Nate nam ti fã.
Nèkpɔa? Etsia, eli gasiagame. Champagne le asinye. Dry gin hã li. Ŋutɔ kpɔe ɖa. Nuɖe sia ɖe nedroa, manɔ nuɖe sia ɖe.
Nam nui nedroa.
Ne be le kɔƒe yi gbegbe alo. Hafi la dzoa, mali tsi nɔ tso dzi va gɔme. Barman.
Nyemele gɔme sem nu yi ta nuwo mele edzi dzem na mí le ƒomea me o. Le míaƒe ƒomea me. Nyemele naneke gɔme sem o. Vɔa mama, ele na wò be nàɖo to míaƒe to ƒoɖowo. Makpɔtɔ anɔ veve sem nenema o ɖe.
Agozie. Nyemele yiyɔ tu gbɔ yi ge o. Mègaɖe fu nam ko ɖe asi le ŋunye ne maku. Mama, mi maɖe asi o le aku o. Nu ka tae nèle tome trim o? Ẽ, ega mele mía si o. Nèbu míae ɖe wu etsũ gbɔ. Kpɔ, medzaxɔ naneke sɔ wu koklosu ɖeka kple tetre ame eve ko le ahaya.
Nyemele yiyi ge o. Ŋ, nyemeti o. Miɖe asi le ŋtinye, kekala wɔ ŋkeke viɖe fia kpɔa mahaya. Ɛɛ, mama, ne djahaya le madidi me, ŋ, ye nu ŋkeke tɔn gbea, nagadzi dɔ ke. Ŋ, mama, kpe ɖe mia ŋu ne nave ɖokuiwò nu.
Ha, fɔga, ne djeblewa alo. Alo ɖe nèdi be wòalé hlo na wò?
Mele naneke gɔme sem o. Adɔ yi nele nye wuma. Ne lɔ amea me tɔa, ame ɖeka la ku, ye ame eve la tsi kɔdzi.
Ne dona kokoe na ame etɔ̃. Nyaŋtɔtɔ wònye gblɔm mele. Ame ɖeke mele nuɖuɖu aʋlɔe kudo wò ɖe, edzɔ blewu. Mama mi mele naneke gɔme sem o. Ŋkeke etɔ̃e nyi sia nyemekpɔ ɖuno.

Ha! Mama, nye me supporte ma yɛ olo. Mama be nya le eme olo.
Ohoo. Yes. Elabe, nya yi gblɔm míele le afiya, Sesẽtɔ nya tso fiasea Eh? tso ŋutia, ye ƒe gagbugbɔ ɖe ti ŋutinye. Ne metrɔ yi dugame fia, nye menya afii mava yi dze gɔme tso o. Hi! Ne nye be kɔƒea la dɔn dzinye ye manɔ aƒea awɔ dɔ akpɔ ga, ŋkete nye manɔ aƒea ɖo. Fii matɔ akpɔ ga, ye ko dim mele. Ele be natrɔ gbɔ va ƒe loo. Le nya ɛɛ uzo ka ma zuo konko be ɖekakpuia yi ne kpla kpɔ nɔ mɛmɛa. Azo ka ɖevi gogogo ma ma me dje shi e. Ne ma na na nya edja ƒe tsotso vɔ. Ala kpe. Se mi dja ko ɔ le lo. Ala kpe. Nye me le gbe ƒoɔ lo.
Ɛɛ mama ke ma ne le gbɔgblɔm nam fia be ɖeviwo le aƒe djo le ga kpɔm tsɔ mia me yi ke wo le dju gã mea. Aa nya ka nyɔgblɔ le le. Keke dje ɖeka dje vi ŋwa dji. Aleke wo te yɔ nɛ ɖo mɛ yi zu ku do utse. Izua ple bɔsu. Nebe izua.
Yes. Eye utse ya. Eple keke na pepe. Ɖeka ɖeka, ɖeka dzo kpata le ŋkɔ del kɔƒea me. Eh eh mama esu nenema. Ne kpɔ eh fogã. Mega ɖo to nya yike gblɔ nyagavi ma le o. Nya yi gblɔ me wo lea nyateƒe ye vɔa me kpɔe be ne dze na agbe nyuiɖe. Agbe nyuiɖe ye dze na o. Menye kɔƒe me be agbe ya o. Kpɔ. Big boy ye nènye eye nèto le universite. Ɖekakpui mɔwo meda fɔ universite kpɔ. Meka tsie universite al kpe ɖo. Ohoo.
Poussière ma lé dossier nyɛwo kata da ɖe ema. Wole ga kpɔkpɔ be nya gblɔm lele be ŋka. Mele djio ɖekadjevi me. Medjila fina ɖe gɔme nɔnye.
Ne be ɖekadjevi le ga kpɔm le djua me to kpe gbagbã mea. Ye koe ŋu. Ye wole aƒe gãgãwo tsoa?

Ɖeka dzo le gakpɔ le duya me lo. Ɛɛ. Dasi le nɔvuwo wa ŋuti.
Ye nyame le game gbɔ le dukɔa mea. Bɔsu, keke na pepe. Gɛn tɔ wa ye ɖe. Ne bo le aƒe tso ma. Yes, ku zemi da dɔgba lo. Ne le kɔ ɖokuiwo de me ve. Ne le do veve nu ko. Le tso aƒe vɔ, to wa dia. La tso maison blanche. La tso maison blanche.
Kple zemi da dɔ lo. De ma tan flo de me. Nyawoa dzɔ dzi nam. Meda asi ɖe nyawoa dzi.
Nyemegadza ɖo ga ɖeke ɖo ɖa mi ko o. Ŋ, kpɔ, gblɔe na mama. Ne edroea, ne nɔ nya yi ne edroea gblɔm fa meka mo. Miɔmi menya ale yi gakpɔkpɔ ve le dugã me ɖo o. Miɔmi menya nu yi me mietona hafi kpɔna ga le dugã me o. Ŋ,

Lé ma, ɖe mi lé ga ye ye ɖea, mi na ma nye. Yalem, mi ga ƒe nya ye o, ame o li srɔ̃ ɖi gena o.
Mi kpɔe ɖa, egbe mi le nya mɔ se ma, mi kpɔ ame ye le srɔ̃ ɖe gbe ɖa. Oh masta fla tsɛ kpɔ gblɔ nya bubu. Mi kpɔ nyɔnu yi ne dze nɔm vɔ.
Oh mas. Gblɔ nya bubu la. Megbe mi le nya mɔ se mo ɖe. Mekpɔ botoshoko aɖe mele srɔ̃ ɖe ge. Mebe mi na ma nyɛ. Nukata mi tsi ŋgbe nene ma. Olo, Biel o.
Ne kpɔ a ɛ. Ɖevi shoko ɖe le mɔ zɔn va le yim. Le ŋtɔ ƒe alɔ dzi kpo lo. Nene ma tɔ vie dze yo me ma. Abe nyɔnu gbɔ vie ene. Yi nyɔnu via nɔ tokpoa xlɔ nyɛ kplɔ nyɔnu via de nu gɔme. Nyɔnu via ŋlɔ be yi le aƒe yim. Ele afi ma le nu ɖum, le nu ɖum, le nu ɖum. Edi be yeabua be gakata hafi la dzo. Azɔ eva le gbɔgblɔ na Misa be yekpɔ nyɔnu yi ke ɖegbee lea. Eye wonɔ te, nɔ te, nɔ te gbɔ. Meke la kpɔ ɖeka dze sho koma yi ne dzra ɖo nyuiɖe ye gale gome nɛ. Ye maŋlɔ be va yele aƒe yim oa?

Menye ame ya yi ke gblɔ be mele vi blem o. Ne mi mexɔe dzi se oa, mine míatso gbe. Ame nye dze me.
Míatso gbe la, maɖu miaƒe ga lo. Ame nye mete le ewɔ ge o, mate kpe edzi o. Mitso gbe, un million, un million. Un million naira.
Ɛɛ, mitso gbea. Lɔ̃ míatso gbea, nya ka gblɔm nèle? Na míatso gbea. Bebe lɔ̃ ne míatso gbea la, ŋutɔ le fu ɖem na wò. Mate ŋui o, Max, mate ŋui o. Mawu, kpɔ ɖa.
Kpɔ ale yi nèatrɔm gatɔ haɖeka ɖa. deux millions naira fataa kpɔɖa kpɔɖa mi nɔnti tɔnyewo ma gblɔ na mi ne mi katsi kpɔ sogbe ma ma ɖu miame ga fataa. ɛɛ mi sogbe atutu gba gbɔ.
ma sa sogbe ala mi wɔ be na ɖu miame ga fa kara me li. ame ne ŋlɔ be nya ma. me nya be vi blem ne le mas. ɖe me xɔ be nɔmba.
ɖevia gblɔ nɔn dɔ xa be asa le si vɔ. Ena nu nya nyuiɖe be ahiãvi le esi le gbalẽ mí to nu nɛ. Kpɔ, mí tsɔ mí me tsɔ eƒe nya ma wɔ dɔa. Enye ma sa, ma nɔ te woƒe kadede ma le mí ŋuti me. Mí kã ɖe dzinye, mía ŋutɔ mí me dze si ma. Me xɔ dzi o se.
A goze ɖe le sea. Nuka?
Wobe ɖekakpuiwo le ga kpɔm le dzu ya me loo, wo le ga kpɔm to kpe gbagbã me. Me se nenema.
Kple ze mí dza wɔwɔ me. Me se ma hã.
Good, heta me le tame bum loo, ɛɛ. Nye me ga dzi la trɔ yi ɖe dzu gã me ko. Medzoe matsi kɔƒea me ne madze kpe gbagbã ƒe dɔ dzi. Naɖe le gbɔgblɔm nam be vidzɔ va nye le kɔƒea me. Manɔ kɔƒea me, manɔ kpe gbãm.
Lãme medze zo na o. Eze be nèle sesẽ ɖe. Ne ke nyi nenema dzi de. Magblɔ bena. Atike tsi le fu ɖem na wò. Atike tsi dze natɔe lo. Nèbe yeatsi aƒea. Anɔ kpe gba ma. E aya ɖuɖu ao. Agozie, nyɛ be agbetɔ la te to mɔn ɖe kpekpe dji kple su be yakpɔ ga. Dugameo alo village o ga kpɔa gaɛ. Ke ma dji ɖe, me dji la djo le dugamea va dji kɔƒe ma nɔ kpe gba ma. Eii.

Adzɔ dzi nu be míayi ava kpɔ Iwue ci ne míakpɔ ale yeawɔ akpe ɖe ŋutiwò le bizinɛsiwòwo me. Ɖekadzɛ vovovowo. Kɔƒe yiwo neta ɖe mía ŋuti mea, eye ne woyi gaŋua, wokpɔna ta ne nui gbɔ woto. Nyemenya nu ŋuti mie kɔƒea me be ɖekadzɛwo, miemekana ɖe gaŋua dzi o.
Nyemedi o. Yes, nèɖo tom, nyemedi o. Aa. Foju ƒe nue ma. Satana ƒe nuwɔnae ma, nyi mate yi wo aku gbɔ o. Nyi me dui o. Vinye ŋgba wɔ nɛ nu. Ŋgba na mo ne ko ŋu. Me nya be nye nya me ne gblɔ be na trɔ gbɔ va tsi kɔƒea me, eye ŋu. Vɔ ma na na nya be woe le to vovo. Le xɔ ɖase ɖi gbalẽ. Ɖeka dzi o ne le kɔƒea me, wo me de suku o. Me nye nyi ɖe be ne va ɖo ga kpɔkpɔ ƒe teƒea. Sukulu ƒe nya menɔna afi ma o, vɔ nye medayi vodzu gbɔ o.
Vinye, kpɔ, yi nyɔ be yegbe le kɔƒea koa? Ẽ, nane mi yi ga ŋɔ. Ega viɖe le nye ŋutɔ asinye. Makɔe akɔ ƒle koklo ku te ame ve. Míakɔe akɔ yi ava kpɔ yi woe du. Míakpɔ ale yeate ŋu akpe ɖe mí ŋuti ɖa. Ale le le tome tre ku ɖe nyawantia me le dzidzɔ doɔ nu ŋu. Le le tome tre akpa ɖeka dzi yi wonu le nyɔnyɔ na le dugamea, le tsɔvɔtsɔ alɔ de atame yi. Mama nye me dzi o. Kpɔ, ega yi kpɔ ge mele ŋuti la kɔ, nye me da yi voduto aɖeke gbɔ o. Mewɔe ɖo la nɔ nye magblɔm o. Ɖe la kplɔm ayi ɖe gbedoɖa tɔ ɖe gbɔ woado gbe ɖa tanye alo le afɔ zã nɔ gbedoɖa ɖa tanye. Menyi be lawe mayi ɣeyiɣi ɖe woakplɔ Mele gbe doa ɖa ɖe tawòe. Mele gbe doa ɖa ɖe tawò. Vɔ magblɔ nu ɖe sia ɖe ke la na be la kpɔ ga. Ayi ame ɖu kape kpɔ dziwò le tsi kpɔkpɔ kpɔkpɔ ene sa. Ɖeviwoa trɔ zu miliadɛɛ. Ɖeviwoa be toa tsɔtsi me gã nyɔ. Gake vɔa eto na nugɔme. Bu tame ku ɖe ŋti la meɖe kuku. Ɛɛ. Mama.
Nyemedayi vodutu aɖeke gbɔ be meva di ga ƒe mɔnu le afii ma o. Meɖe kuku la. Nyemedakplɔ dɔa ɖe yi ŋutsu gbɔ o. Ao. Simple.
Meɖe kuku nɔ la. Hey!